Di xeleka me yê îro de em ê behsa kesayetiyekî kurdperwer û xebatkarê doza gelê kurd bi dirêjahiya sî û du salan bikin. Nahsan Cum'a Bekir, ew di sala hezar û neh sed û sî de li gundê Helincê ser bi bajarê Kobanê ve ji dayik bûye. Lê ji ber rewşa leşkerî ya xerab û demdirêjiya wê, Bavê wî Berêz Cuma navê wî deh salan bi çûk qeyd kiribû. Nasan di temenê xwe yî çûk ta çardeh salî li gundê Helincê jiyan kir û di piştra ew li gel malbata xwe derbasî bajarê Kobanî bûn û li bilaniya Kaşê Mişte Nûr neşte cî bûn û li wir jî jiyana xwe berdewam kir. Ew kesekî ji xwe bawer bû û ji milet û netewa xwe jî gelekî hez dikir. Wî soz dabû bavê xwe ku wê leşkeriyê ji hikûmeta Sûriyê re neke û bi rastî jî ev yek pêk anî û bi tenê sê heyvan leşkerî ji hikûmeta Sûriyê re kir û di pişt re xwe ji wan rêzgar kir. Bi bûneya Salvegera yekemîn ya Nahsan Cuma Bekir ku tê de koça dawî kiribû, dixwazim bêjim Nahsan Cuma Bekir ne bes birê min bû, wek bav jî dihat naskirin. Ji ber birê me yî mezin bû, serpiriştiya wî ji hemû malbatê re hebû, ji birê wîna re hebû. Wezî heman dişopand rastî. Hêviya wî her tim ew bû ku wezî hema baş bibe. Weko yanî li cem wî yanî çi birê wî bin, çi xelkê me yî Kobanî be, çi hema çi însanekî Kurd be li cem wî pir nêzîkî hev dihat naskirin. Ji bo we jî yanî însanekî dilsoz bû rastî. Însanekî berkeftî bû. Di warê pirsa kurdî, di warê partiya xwe de yanî xebateke gelekî dirêj û kûr kiriye bi rastî. Ez karim bêjim yanî Nahsan yek ji ji gelek kesên ku li Kobanê di di çend yanî di deh salan ku ji heştê berî heştê ji heftê de ez karim bêjim û vir va yanî Nahsan yek ji wa kesên ku li Kobanê dihat naskirin însanek dike, karê partiya xwe dike, karê miletê xwe dike. Yanî pirê caran dibû cê şêwre e, hevalê wî diçûn cem, xelkê dîn yanî jê dipirsîn ser pirsa Kurdî, wezê Kurdî çi ye? Yanî ji ber Nahsan e, yanî ne li mala xwe rûniştîbû, Nahsan gelekî digeriya. Nahsan karê partiya xwe Çûye gundan, çûye Beyrûtê, çûye Helebê, çûye Şamê. Di berî de hizb dianî, digerand. Yanî ked û xebata wî bi rastî kesê ku wî nas dikin ez bawer im yanî yek jî nikare bêje ku nasan ew karê ha nekiriye. Her yek wê spasiya wî bike lê yanî di qonaxekî siyasî ku tê de girtin û îşkence û tirs û metirsî û ev tiştane hemû hebûn, Nesan Xwelêt Qaliban Nesan xwe netirs didît. Heta ku çi be jî didît yek ji erkên wî ye, yek ji wacibî wî ye divê bike û dikir. Ji bo wa jî ez bêm yanî ew jî û hevjîna xwe her du jî yanî navê wan gerek ji bîr nebe. Gerek yanî bê gotin ino va her du kesana bi vî emrê xwe yî mezin Tanî roja ku yanî koça dawî kiriye jî di karê xwe yî kurdayetê de bû. Carek tenê jî xwe nedayê alî. Çend salekî dema talî li Hewlêr jî derbas kir û her kesê wî li wir nas dike dizane Nesan yanî çiqasî berkevtî bû, çiqas girêdayî bû bi pirsa kurdî, bi partiya xwe ve. Ez karim yanî li vir bêjim. Carekî dîn li Kobanê yanî nasan e, e, yanî cî cî çûn û hatina hevala bû. E, yanî e, mala wî mala mîvana bû bi rastî. Mala hevalê wî bû. Ew qasîmînar li malê wî çêbûne. Komên Qet tirs nedikete dilê wî. Xwedî cesaret û vînekî xurt bû. Ne xem ji şaxên ewlehiyê dikir û ne jî tirs ji gefên rejîmê dikir. Ew û hevjîna xwe Fatê mil bi mil kar û xebata xwe bi rêve dibirin. Di karên zehmet û dijwar de hevalên wî ew didane pêş. Wî jî ti carî ew yek red nedikir û li hemberî wê yekê rane diwestîne. Tiya. Di wan demên ku kurdeyetî qedexe bû, wî belevokên partiya xwe li hev dipêçan, mîna dergûşekî di bin ebeya hevjîna xwe de dadanî û bi wî awayî dewreyên di navber bajarê Heleb û Kobanê de derbas dikirin. Li bajarê Kobanê û gundên derdora wî belevokên xwe belav dikirin. Sal salên hefteyî ye, Şoreşa Barzanî bi ser neketiye. Gelê Kurd bî hêvî û bê umîd maye, dilşikestî, dilsarî. Gelek xebatkar û kurdperwer û welatparêz dev ji kar û xebatê berdan ji wê dilşewatiyê. Lê hinek kurdperwer û welatparêz va yeka nepejirandin û got divê em dîsa dest bi kar û xebatê bikin, em ji niva Doza gelê xwe bişopînin, em kanibin ji nûva hestên netewî germ bikin, gur bikin ji bo standina mafê gelê Kurd. Yek ji wana hevalê me Nesan Cim'a min di salên heftê û şeşan de nas kir, ez jî gencekî biçûk, Min neh pola hefta xelas kiribûn, çibûm pola heştan. Xortekî xûn germ biçûk, nizanim hîn tişt çi ne. Di riya wî re me kurdayetî nas kir, di riya wî re me va riya nas kir. Bi rastî hestên netewî, wek xortekî, wek ciwanekî xweş tê bîra min ew salana. Bi rastî niha gava me rî behsa kurdiyetê dike belkî kes bên hêsan bê, qolay bê bes di wan deman de gelekî zehmet bû, zulm û zorê dijmin pir bû, kurdayetî tiştekî pir rî zehmet bû, temen pir biha bû. Di wan salan de hevalê Nesan Cima bi rastî ne tenê kurdperwerek bû, kurdhezek bû lê xebatkarek bû bi canê xwe, bi malê xwe, bi mala xwe bi hestên xwe, bi hezkirina xwe her tişt ji bo doza gelê Kurd dikir. Her hevalekî taybetmendiyeke wî heye û her yekî gava merî behsa wî dike, tiştnê wî taybet têne bîra me. Hevalê Nesan hevalê me rîyê teng bû, yanî ew û xanima wî hevala me Fata Elo silav li giyanê herdiya bin. Hevalê me rojê tengayan bûn. Heger em teng bibana, em jî genc in, ciwan in, derfetên me tinen in. Ewana yê me mezin in, ewana mal in. Hemû tiştê xwe ji kar û xebatê re vedikirin. Mala wan mala partiyê bû, wek bîroyeke partî bû. Hestên wan germ bûn, heval li cem wan vedhewiyan. Di royê çetin de li pişt me disekînin, kar û xebat bi hêsan dikirin ji xortan re ji gencan re. Yanî hîn tê bîra min e di salên heştî de rewş li Sûriyê gelekî zehmet bû. Em wê demê jî belavok de dî ê me hevalê mê Kobanê û alî rojava me ji Helebê de danî li Helebê çap dibûn. Zehmet bû xortek gencek here wa bevokan bîna werê. Pir zehmet bû. Divê hevalekî mezin bê, divê bi jin pê re hebin. Fe hevalê Nesan û hevala me Fata Alo ti carî nedigotin na xelwê talûkan li wa tengayan, li wa zor û zehmetiyan diqelibandin, dadanîn. Ev ya tim tê bîra min. Di wa salên zehmeta Newroz, Heval, Der ji wir ciyê me bû. Em ji wir derdiketin, ji wir herin agir vêxin, ji wir herin Koma, koma, komên me, komên hevalan partiyê li wê derkê birovan çêkin, çalakiyan çêkin. Çi bi rastî tê bîra min, çi pêwîst ba, çi gerek ba, çi wa ba ewna pişta me bûn, pişta hevalan bûn. Kar û xebat hêsan dikirin. Her tişt ku kanibûna ji bo doza gelê Kurd pêşkêş dikirin. Di bûnaya salvegera koçkirina hevalên me Nasan Cima silaveke germ li giyanê wî dikim û silaveke germ li hevala wî, li piştgira wî Fata Alo dikim. Bi hêvî me em wana wan û yê wek wan gelek kurdhez û kurdperwerên ku bi wan bi ava salên zehmete xebat kirî em tim bi bîr bînin û ciyê wan di dilê me de heye û navê xwe bi rastî gelekî bi xweşî, bi ewî di nav me û di nav gelê xwe de hiştin. Ne ewana bana, ewana bîngeha kar û xebatê danîn ji me re, rê ew kirin. Em deyndarê nifşê ber xwe ne û nifşê werin jî wê deyndarê wan bin û silav li giyanê wan Û careke dîn sebr û aramî bo me û bo malbata wan. Tiştê herî pîroz li ba berêz Cuma Rêbaza Barzanî bû. Ji ber wê yekê di şoreşa Eylûlê ku di sala hezar û neh sed û şêst û yekan de hate destpêkirin ta sala hezar û neh sed û heftê û çaran berdewam kir, berêz Nasan xwe wekî pêşmergeyekî didît. Wî ranehişte tufingê, lê belê wî li welatê xwe, Bi tevî rewşa xwe yî darayî yan ne baş, li pişt hesp mîtora xwe siwar dibû û gund bi gund alîkarî ji wan re top dikir. Li gundekî rastî pîremêrekî hatibû û piştî pîremêr zanîbû ku alîkarî ji bo şoreşa Eylûlê ye, rehiştibû boxça xwe û vekiribû û pereyên ku ji bo kefena xwe veşartibû dabû berêz Cuma. Û bi kelegirî gotibû, Ev pere temenê kefena min bû, ger ez mirim, Qey wê kefenek ji bo min peyda bibe. Berêz Cuma bi vê yekê kêfxweş û serbilind dibe ku ew pîremêr kurdekî dilsoz û netewperest e û ev yek hişt ku morala wî bilind bibe û kar û xebata xwe jî zêdetir bike. Rastî bavê Mihemed yanî însanekî pir dilsoz bû. Nisbetî min yanî ne tenê wek hevalekî bi salan me bi hev re partiyekê de kar kir û her wiha malbata wî tev de yanî nas kiriye bi partîzanî û bi bi kurdewariyê. Zêdetirî wê ez û em cîranê hev bûn jî em di yek haret de bin li bajarê Kobanê yanî gelek car Yani ji bilî sedemên siyasî, sedemên civakî jî em li hev rast dihatin, em diçûn cem hev dihatin, dihat cem min, ez diçûm cem wî malê. Yani sanekî zor bû, ji mêvanan hez dikir, ji xelkê xwe hez dikir, ji ji cîran û dost û hevalên xwe hez dikir. Em çiqasa di derheqê wî de yanî pesnê bidin, ez dibêjim belkî em ê yanî miqesir bin di heqê wî de. Bavê Mihemed yanî heta di karê xwe yê siyasî de jî însanekî canfîda bû yanî gelek caran di halên metirsiyê de xelkê newêr bû yanî partîtî li xwe bina yan partîtî dev jê bera dida ew dima li ser karê xwe û ne tenê we yanî yanî heta karên metirsîdar jî dikir dikin. Tê bîra min e yanî carna ku bi pêlan hevalê me dihatin girtin me ne her kesî diwêribû posta e, partiyê em bêjin berîda partiyê ji Helebê vînê tê bîra min wê çaxê me ji Helebê û posta anî. Bavê Mihemed diçû da anî yanî. Carna Diya Mihemed rehmetî wê jî pê ra yardim dikir yanî ku ku bi rê da e, peya dihatine velokirin hîjar nisbetî jinan hindekî e, qolayîtir bû. Diya Muhammed bixwara dibir û kanibû ew kara cî bi cî bikira ew muhima. Ji ber vê yanî xebata bavê Muhammed û û dana wî ji bo xelkê xwe û ji bo nasên xwe û ji bo dost û hevalên xwe û partiya xwe û tevgera xwe nayê pîv ti pîvanan. Hezar rehme û dilovanî li giyanê bavê Muhammed bê û her di nav dilovaniyê de şad bê. Berêz cima kesên ku kar û xebata kurdayetî dikirin rêz li wan digirt. Her wiha kesên çalak û jêr û zana jî gelekê ji wan hez dikir. Zengîniya me jî dida pêş zengîniya darayî û ji ber wê yekê jî Beleng Gaziyê bandor qet li kar û xebata wî nedikir û piştguh û dereng jî nedixist. Ew û xanima xwe Fatê li hevalên xwe xwedî derdiketin û li ser wan paristvan bûn weke zarokên xwe. Çi perwerdeya zimanên kurdî û çi birove û çi jî civînên ku di mala wî de dihatin lidarxistin, ew li dervayî mala xwe radiwestiya û paristina hevalên xwe dikir û ji ber ku çalakiyên bi vî rengî di wan deman de qedexe bû li cem rejîma Sûriyê, bi tevî temenê xwe mezin ew û hevjîna xwe xwe fêrî tîp û zimanê kurdî dikirin. Di wan demên ku kurdeyetî qedexe bû. Silav û rêz. Ez Doktor Bextiyar ji Kobanê. Bi boneya salvegera koçkirina Nemir Nehsanê Cimo bavê Mihemed Nehsan Bekir Cima dixwest çend gotin derheqê rehmetî de bigotana yanî. Wekû di salê nodan de li dawiyê salê heşt pêşiya nûdî û salên heştîyan em bên, nifşekî siyasetmedar û kesên ku bi bi şenê em bên kurdperweriyê û kurdewariyê yanî gelekî milim bûn ew jî mala Cimo bû. Di serî de ê herî mezin bavê Mihemed Nehsan rehmetî bû yanî. Mala Nehsan. ku malbata wî, hevjîna wî, zarokê wî malekek e ku rihê kurdperweriyê tê de dihat. Yanî daîmen weke Asad sonekê bû, bêhna Newrozê jê dihat, bêhna semînarên siyasî jê dihat. Herhal çira jî yanî belkî niha em bi awakî bên semînar çi ye? Yanî bes di wextê ku di malê wan de semînar û û Newroz pêşwazî dibû û neşatat û û karên siyasî dibûn û çixê kurdiyetî li vî welatî qedexe bû. Îşkence tê de hebû, binçavkirin tê de hebû. Rihê Nesan û mala wî rihê kurdeweriyê bû, rihekî yanî weke her maleke kurd tedîxizanî û rewşa aborî Di wê demê de ne û qasa pêşketî bû lê hema ew riha û nihê mîvanperweriyê û kurdperweriyê zatî gelek heval hebûn weke sembolekê ji me re man. Yanî di serî de Findê Rehmetî bû, Hecî Bilal Xalo, Eledînê Hemêm, Hisênê Hebeşê ew nifşekî siyasetmedaran bûn û di her hal Nehsan Rehmetî Yanî weke mamosteyê me bûn, weke kesên ku hiştin em ji kurdiyetiyê hez bikin. Gelek bandor li me kirin di warê kurdperweriyê û di warê hezkirina doza kurdî. Çi bêjim vê bûneyê yanî em Her çiqas bêjin jî belkî pir caran em derheqê wan de nikaribin wefadariyê bidin. Lê tenê divê bêm yanî hezar silav û rêz li giyanê wan be, li giyanê bavê Mihemed, ser savî ji malbatê re. Dinya va ye ku rocekê bê nifşek meran bi bîra xwe bînê bi awra ku awayekî pozîtîf. Rehma Xwedê û silav û rêz. Gelek caran bi şaxê Filastînê ew ji aliyê rejîma Sûriyê ve gef lê dihatin xwarin. Lê cesaret û dilsoziya wî ji gefên rejîmê bihêztir bû û ev yek dihîşt ku kar û xebata xwe zêdetir bike. Sê caran ji aliyê rejîma Baas ve dihat girtin û pirs jê dikirin û di pişt re ew serbest berdidan. Ji bo hewaldan ku zanyariyan jê werbigirin li ser birayê wî Mustafa Cum'a û hevalên wî. Lê ev yek bêfeyde bû. Cara dawî yê gelekî hate îşkencekirin li ser destê rejîma Baas. Berîka wî teftişkiribûn, wêneya mala Mustafa Barzanî di berîka wî de dîtibûn û jê pirsîbûn, Ev wêne ya kê ye? Wî jî bersîv dabû û gotibû, Ev wêne ya bapîrê min e. Lewma bi tundî hatibû îşkencekirin. Mala wî nêzîkî du kîlometreyan ji bingehê polîsan ve dûr bû. Ji ber îşkenceyê ew nikarîbû li ser lingê xwe yî xwest bimeşiya. Ew neçar mabû ku li ser dest û çongê xwe bixweşe û biçe mala xwe. Bi rêverastî Diktor Xelîl Ebdî hatibû û diktor ew ber bi eyada xwe ve biribû û li wir jî ew derman kiribû. Hevalê Nehsan Cuma me nas kir salê heştî de hevalê Partiya Hevgirtina Gel bû. Yek ji we hevalê mê Îxtiyar ê ku bingehê kar li Kobanî danî hewiyabû. Taban bi şereketê Hecî Bilal Ella Yirhemû û Ne'san Eldemir û Ebdilqadirî şikeftê va hevalên me Reîlil Ewel li Kobanî bûn û wana di rê teng de li pişt me bûn û çi tengayê hizb hebû wana li pêş me rê rûn dikir û em li wê tengayê xelas dikirin. Em teng dibûn, wî û jinê xwe Fatih, hevala me bû ji rehmetî, diçûn. Belebokê me ji Heleb da danîn. Çiqas zehmet bû, çiqasa bi êş bû, bi tirs bû ev şixla. Saeta wî xweş. Tê birê min, yanî wa hevalî wextê em teng dibûn, em çûn cem wî.

Civînê hizbî çêt kirin. Saete wî xweş. Wî vo riya ji me re vekir. Hezar rehmet li gora wî be, li gora jina wî be û saete wî xweş. Hevalekî me yê hîjiya rehma Xwedê lê be û feraxek ji me re çêkir pê wî re. Em pêk û va hevalê me ixtiyar çûn. Em pê hisiyan bi qîmetê wana çiqasa bi me gerek dibûn. Çiqasa ewna Deng û amûdê we bîneyetê me bûn. Çiqas sawana dihîşt, çi tengayî hebe li pêş me bi ferayî, ferayî bê û ronayî bê. Saeta we xweş, hezar rehmet hîro sala wî yê li wî bê û li jina wî bê û li Hecî Bilal bê û li Hisênê Eldemir bê û li hevalê me şikeftê rehma Xwedê li giyan bê û saeta we xweş. Qûsirê me nenêre li ser vê vîdyoyê kin tarîxê Nehsê tarîxeke dûr û dirêj e. Saet tawa xweş. Berêz Nehsan hez kirin û cihê xwe di nava dilê dost û hevalê xwe de çand û ev yek jî hişt ku di fikr û ramanê wan de zindî bimîne. Hevalê Ne'san pir hevalekî jîhatî bû û yêjiya bû û ê tewrî kevin di saha Kobanê de mûna di li tewrî kevin bû. Min nas kir di hezar û neh sed û heftê û heştan de biriya Partiya Çepê Kurd li Sûrî ew û teve hevalê wî Hecî Bilal Muhsînê Hebeşê Eldemir û Findê û Salih Cehbar. Ez wê demê mesûlê tenzîmê Reqê bûm. Ez fetrî havînê ez dihatim, carna zivistanê ez dihatim gund. Berî ku ez Kobanê giştama, min e berî gişt kî, min e biça Mişte Nur min e ziyaret bikira. Ji ber ku mala Nemir li ser Mişte Nurê bû, bi rastî gavê ku merî qala Kobanê dike Mişte Nur tê balê meran û gavê ku merî çavê meran li Mişte Nur dikeve Hevalê Nehsan Cuma tê balê meran. Bi rastî ji Miştenûr meztir bû. Hevalekî pir mudehî bû, biçûka re çûk bû, mezina re mezin bû. Mala xwe ji hemiyan re vekirî bû. Ji hemû herekê kurdî re vekirî bû. Ji hevala re vekirî bû. Ji ji nedewatî hizbê re, ji îjtîmaa re, ji şahî Newrozê re, ji giya re vekirî bû. Cihê îjtîmaa bû. Berîd ku digihîşte Kobanî berî gişkî bi destê wî bela dibû. Kesê xerîb ku ji derve ve dihatin berî gişkî miştenûr nexsan cumha ziyaret dikirin. Bi rastî xesareke pir li hereka kurdî çêbû û dîsa em bibêjin hezar carî Cî wî cinnet be, kesekî bi rastî ê tewrî kevn û nadilê tewrî kevn di kobanê de bû û bi rastî pirrî mûdehî bû. Pir cara ez wî bi zivistanê di berf û barana de, di celban de, di ewê de em diçûne nedwatin gundan. Wasteyê me tune bû, wastê ku heba jî motorî vadi teker bû. Pir caran em meşê saet duanzdeh bi şev me nelewat xelas dikirin, em bi meş vergeriyon. Walla gund bi gund em digeriyon tev, yekî pir îctîmaî bû, zana bû, rast jî bê şade bû, lê xwedî tewrê şadiyê mezin zanetir bû, pirî mudehî bû, çi barî giran di hizbê de hebû wayî radikir. Tehemûl dikir, ne digo ax. Bi rastî pirrî tehmûl bû. Dilî xwe ji giya re vekirî bû. Hiqi dilcem teme bû. Însanekî pirrî hîjêw bû û gelekî îctîmaî bû di mintîqê de. Xelkê hew nas dikir û zana bû. Yanî bi rastî nê bîrkirin. Û dîsa ez bêjim serê malbata wî sax be û serê kobaniyan û hereka kurdî gişkî sax be. Ji ber ku xesareke ji me giya re bû. Berêz Nasan Cima ji ber ku birayê wî Mustafa li Beyrûtê bû, ew di salên hefteyê de li ser destê hevalê xwe Findê Efendî derbasî Partiya Yesar bû ku di wê demê de sekirtêrê wê Salah Bedreddîn bû û tê de bû endamekî çalak. Piştî kongereya pêncemîn ku di sala hezar û neh sed û heştê de hat lidarxistin, navê Partiya Yesar hat guhardin û bû Partiya Hevgirtina Gel. Berêz Nesan ji karê xwe nema û xebata xwe di Partiya Hevgirtina Gel de berdewam kir. Deriyê mala xwe ji Partiyê re vekir û mala xwe kir wek navendek ji çalakiyên Partiyê re, çi birove, çi civîn û çi çalakiyên din yên girêdayî bi partiyê ve. Her wiha rê ji zarok û hevjîna xwe Tate re vekir ku kar û xebata xwe bikin û piştgiriya wan jî dikir ji ber ku rewşa êldariyê çalakiyên bi vî rengî ji bo keç û jinê şerm û qedaxe bû di nava civakê de. Lê Berêz Nasan ev sînor şikand û bi serfirazî piştgiriya zarokên xwe kir. Çi di warê hunerî û koman de, çi jî di warê kar û xebata siyasî de. Bi rastî Nehsan Cuma yek ji wan kesayetîn kêm bû ku li herêma Kobaniyê bi salên dûr û dirêj li pêş hevnivşên xwe bû. Ne tenê li pêş hevnivşên xwe bû, belê wî karibû bi awekî vekirî û azad bi nifşê piştî xwe re, bi nifşê gencê wê wextê re ku ez jî yek ji wan bûm danûstandina bike. Me gelek caran sohbet dikirin, me gelek caran bîr û boçûnên xwe li ser Kurd û Kurdistanê bi hev re parve dikirin. Di qonaxekê de ku bi rastî hevnifşên wî, kesên di emrê wî de nikarîbûn, nizanîbûn, newêrîbûn, nedixwestin kar di vê derbarê de bikin, xizmetê di vê derbarê de bikin, wî xwe neda paş û xizmet li gor. Derfet û îmkanên xwe yên wê demê kirin, ne tenê li ser asta kesayetî bi rastî berê li ser asta malbatê jî, wî û xanima wî ku wê jî berî wî koça dawî kir, wan deriyê xwe, deriyê mala xwe ji hevalên xwe re vekirî hiştin. Di demekê de mala wan bûbû şaneyeke kar ji bo kombûnên siyasî, ji bo çalakiyên hunerî. Min sala du hezar û hejdeh an serdana wî li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistana Iraqê kir. Me sohbetek kir bi hev re. Dilê wî gelek xweş bû bi rastî. Giyanê wî şad û cihê wî aram be.

Bi rastî Mehsan di kar û xebata xwe de koşeyekî girîng bû di avakirina rêxistina partiya me li Kobanê. Her wiha yanî dihat naskirin di nav hevalê xwe de ku serkêşê gelek karê partî û karê kurdayetî bûn Kobanî. Bi rastî mala wî mala mîvana bû. Her heval yanî cê xalcên wî dê dîtin. Cê şêwirmendê bû bi nisbetî gelek hevalê wî bi rastî. Ne bes mala wî, mala wî û mala malbatê hemû wî bi hevdû re bi yanî gelek ji sîmînarên rêxistina Kobanê ya partî li cem wî bûn, li malên malbatê bûn. Yanî ew quncikê ku dihat naskirin bi navê Nesan û bavê wî ne bi rastî cîkî girîng bû ji hevala re. Ji ber ku yanî li ser riya Nowrozê bû jî çiqas karê Nowrozê, şeva Nowrozê ku we şixulê Nowrozê ji bi serî bibe bi rastî hemû ji wir bi rêva diçû. Komên folklorî hemû li wir perwerde bûne. Ez dikarim bêjim yanî Nasan koşakî muhim bû, kevirê girîng bû yanî ê giran bû jî bi rastî di rêxistinê de. ku hevalan yanî dikarîbû îtîmad lê kiribana bi rastî di her tiştê ku wextê zehmetî hebû şêwirija wî nabû bîtirê caran jî ew bû karî dirabû di yanî salvegera wî de bi rastî hezar rehm Li wî li jiyana wî û hevjîna wî nabe ji ber ku hevjîna wî jî hevaleke gelekî li pêş bû di karê xwe de di pabendiya wê ji ji hemû biryar û tiştê ku ji Rêxistina Komê re dihat xwestin bi rastî xwe jê cara nede. Alî, Carekî dî ne dibêjin, rehma Xwedê li wan be û û serê zarokê wan û malbata wî sax be. Dem baş ez Dîlber keça rehmetî Nesan Cuma Bekir bi rastî destpêkê dest dixwazim vê yekê bêjim ku Nesan ne tenê bavê me bû lê belê wek hevalekî bû li gel me gelekî ji me ve nêzîk bû her karekî ku me dikê bikira her çalekiyekî ku em kê pê re bana Wî piştgîriya me dikir, riya rast dikire ber me ku em çawa kar bikin ji bo ku em serkeftinê bînin di karê xwe de. Wî piştgîriya me dikir, ew jî û dayika min herduyan jî piştgîriya me dikir ku em di karê xwe de serkeftinê bînin. Bi rastî tê bîra min ku di sala hezar û neh sed û nod û heftan de yekemîn car ez ki derketama mi stran bigotana, Newroz bû. We çaxê ji min re got, Dîlber heger tu strana xwe ji Gulistanê xweştir nebêjî ez nahêlim careke din te stranan bibêjî. Mebesta wî ji vê yekê çi bû? Mebesta wî ku moralê me bilind bike, ku em her karekî em pê re bin em tê de serkeftinê wînin. Her serkeftinek jî ku me bi dest xwe ve dianî gelekî kêfa wî xweş dibû. Ino yanî zarokên wî di warê kurdeyetî de kar û çalakiyên xwe dikin û serkeftinê tînin ev yek gelekî cihê dilxweşiya wî bû. Bi rastî kesekî netirs bû, xwedî cesaret bû. Gelek caran digot, Hikûmetê îşkence li min kir. Dema ku gelekî ez îşkence kirim min biryar istandibû ku ez tola xwe hildim. Goh hevalên min nehiştin ku ez tola xwe hildim. Ji ber ku Ev karekî wisa kiriba yan jî pê rabiba wê ev yek tehde li hevalê wî jî kiribana. Ji ber ku hikûmeta Sûriyê her endamekî partiyekî ku çalakiyek dikir hevalên dorê wî jî bi wî re digirtin û binçav dikirin û îşkence dikirin. Her kesî bi karî hezbî kirinî vê yekê baş dizanin. Bi rastî yanî ez çiqas bibêjim belkî kêm e ji ber ku dîrokekî wî dor û dirêj heye. Ew rihê netewî li cem wî, ew kurdperweriya di dilê wî de bi rastî di dilê me de jî çand, di dilê her zarokekî xwe de çand. Piştgiriya ne tenê zarokê xwe dikir, piştgiriya hevjîna xwe jî dikir, piştgiriya birayê xwe dikir Piştgiriya malbata xwe tevayî dikir ku karên siyasî bikin. Her karekî ku dikeve xizmeta kurdayetî dixwast malbata xwe pêk rabe û bike. Bi rastî em bi bavê xwe gelekî serbilind in ku ew qas ew ruhê neteweyî di dilê wî de di dilê me jî di dilê me de jî çand. Ev yek jî cihê kêfxweşbûnê ye li cem in. Bi boneya yekemîn salvegera wî hezar silav li giyanê wî û dayika min be. Ziyareta Berzanî bi kêfxweşî, bi dilxweşî ez hatim. Ez bi pereh hatim. Ez wek pêşmergekî Kurdistanê me. Min emrê xwe di partiyê de çermîş kiriye. Eva di pênca û hefta de ez karê Kurdiyê de me heta birojî.

Di bîst û pêncî danzdan di hezar û bîstan li Hewlêra paytext bi kirêza dil koça dawî kir û li ser daxwaziya wî termê wî bi alayê Kurdistanê hate pêçandin û ji bo Kobanî hate veguhestin û li gundê Helîncê hate binaxkirin. Ew bavê pênc keç û sê kuran bû. Ew bi xwe çû